Chibai vek ule e Pu Fela nen kan lo thu dun leh a, kan thu dun ngun tawh khawp mai a, a channel ah pawh kan dah ziah a, ka channel ah pawh tin kan dah ziah a, aa kan han inkawm bawrh bawrh a, chet chhiatna hi an ngah khawp a, aa Lily Chanchin te kan ngaithla a kan hre. tawh a, chutiang chuan chetchhiat hmun hran hrana kal te an ni a, tin thingtlang lampanga lo khawsa thang te an ni a, tun hma thingtlang nun ti vel te hrem em mai a, chutiang chuan tunah pawh chetchhiatna hi zawh chhuah loh kan la ngah a, hei ama nun hlui hria tam tak A kawng te, khaten te pawh khanin eng eng emaw min rawn hrilh thin a, chung zinga thenkhat chu tun tumah hian ka rawn sawi leh dawn a, chuan chumi hmain eh hma ni lawkah Edison-a pa Chanel hi in hrelar a, kan hrelar a, chu chuan a lo prank ve vel a, mi chung vel chu eh Pu Fela ka zawt dawn a, eh Pu. Ngaihawm a, a ni tiraw hming tak, eng pu ngaihawm a, Edison a pa, kha khan lo prank a, an inbul vel lo prank a, pu fel khami chungchang kha khan zawt hmasa duh che, engtin nge pu ngaihawma khan Edison pa khan a rawn prank kual vel dan hrim hrim che ka hre chak, i hre lo tak tak nge mah kha tih vel khan min han hrilh teh a. E aw kha kha ka hrilh lawk, E kan sikul hung chhung rawn luh khan a thawmhnaw kha ka chhinchhiah vek a ni kei chu maw leh lamah chuanin min peng dawn tih hi tunga hma atanga a tum tawh avang khan ka inveng reng a nih chu a pheikhawk bun a kekawr hak a kawr hak ka chhinchhiah vek chuan nia ka hre vek ta a ni chuan Kan principal nupui hian i mah hma khan hei sikul in thil pawimawh kan nei dawn a, education lampang hotu pakhat a lo kal dawn a, comedian i nih vah an rawn kawm ve duh che a min ti ta a ni. Principal nupui thusawi chu awi ngei ngei ngai ta a ni. Chuan dar sawm vel ah khan principal nupui chu a man fai puh fel a, a rawn thleng tawh ta, thingpui kha a pawt hlum a duh bawk si a, Ui ka ti education sen ka ti e paw thluma duh a no khat leh ka duh a no thum duh rawh se ka zawh ti ka ti khan ka chu ti nia no khat chauh a duh bawk sia i rawn pe thei mai a ka pe thei lutuk ka ti zawng chuan ka ti ka zawh ka zawh lut a hma tanga a chung. An lo tang ho vek a nih chu, keimah chu tih ngei nawm hmel em em, ka phek ta. Thlang an lo kam vek a ni maw tur aw. Thlang an kam vek a ee, tun mai a mual a mual a ai chep chep thlang kan kam ang a, mual mual kan kam ang kha a ni. Min kam hual vek. Aw min kam hual vek, keimah chu hei kan thluak a â ve tho a, fin vana vak ka nei bik chuang a lo, mahse ka ngaih a tha lo, mahse chu Education ho tu lama tih khan ka zuluh khan vai thuam in a in thuam vek bawk sia vai lukhum a khum a kekawr ni se ti hei pheikhawk te pawh beatles ho te bun ta kekawr smart tak kekawr a suit a ha a a luh lai a thum hak ni se ka hre dawn si a. Ai a rawn thlen tirh khan a ni tawh si lova. A ni tawh sa a a gentle man ve ropui bawk sia. E nih hi chu ka ti ve tho a principal miphun chuan pufe chu tiang in sikul a awm dan leh chu tiang in sikul din tan te sikul that dan te ka hrilh vel a a ti a amah khan a ka khat khan lehkha a hmuam a a aw tih dang lam nan aw a aw kha ka hre ka hria tih a hre bawk siam tuna te khin a ka khat khan lehkha a hmuam lo se aw kha ka hre dawn hrim hrim ta a ni a ka khat khan lehkha a hmuam bawk a puam ṭûl mai bawk se aw eva mak peng-- pawng ve chu ka ti tho keimah chuan ka ngaih chu tha. Ka ngaih tuna chuan a ti thung a aww. Ka ngaih tuna chuan ka ti awi sikul zirtirtu na principal awm a chuti chu kei min rawn kawm ve a duh kher le ka tih khan principal nupui khan i comedian nih na zawng khanin a kawm duh che lo a ti ve bawk si khati khan mi kawm ta mi kawm kual ve che che ka en ring ta ka en khan Principal nupui kha a lo mawm ka en chiah khan thil dang a sawi zel bawk sia chutiang ah hian ka sikul chan te a sawi la i awm kum te sikul naupang chi chi zat kan nei a tih te hei chutiang ka tan te ka hrilh rawh a tia a tih chuan ka zuk sil a ka en zel a ngai bawk sia chu ka thla chu phang ve deuh tho leh lam ah chuan ai te ka en keimah mi khawm ve na chhan tur chu ka ti ka ti ve tho ka ti chu amah chuan chu amah chuan comedian ah hian Engtik awm ang khe eng nge kha i awm a tia ka tia ka hrilh tho ta a ni ka hriat bik loh vang chuan kumin ah hei tel leh dawn a ni maithei a tel tawh dawn e tel tawh dawn e ka tia nuaih kha chuan ka lo sponsor ang che a tia a ka duh loh ka duh loh hrim hrim ka ti tawp ta ka duh loh hrim hrim ka ti ta tikhan chuan chuan chu ka dak ropui eng emaw ka sawi kei pawh ka sawi zawng a ka hriat loh chu ama nuih zarh tuk khan a thingpui kha. A ange a tirh a tem te kawng a la a la ti a principle ui pawfila a la a la ti tlat a a la mi a e ka hre naaa kan chi ni bur chu hetah thil lian lutuk a nia kan chi bur chu ker til chiah ni ka lo awm ka tih kha principle ni pawh ker til chiah aa tih kha a nuih zal zawh a rawn phuh phei ta tuar mai kha a inhip awih awih awih ka vawllum dawn chuh. Ngura ti ti tha lem chuti ka ti ka teuh i ka pawt a kawt ah hian ka va pawt a hma tha an lo tum lawk hrim hrim an mah ni ho khan
ka video ka lo en a kei pawh ka nui nasa la tawh keltir ti en tih kha a phuh tut tur aw ha ha. Ai keltir tih ah hi he lam khawthlang hian an hmang i hmang. Thingtlang lama khi lam keimahni kan khaw lamah chuan kan hman ania maw, nang nge i rawn ball kel til teh alek chu chhum chhung a rei hlih lem kan tih mai a. Thil teh sawina kha ani ta chuan aw. Thil teh lam sawina ania a teh fa lual a kel til chu lian ve tho ta a kel a zir te pawh a niang chu nang ni bel kel til teh lek mai ami ho lutuk hi kan inte mai zel a maw. Inchi bur kha kel til teh lek kha ani si chuan aw nang ni kel til teh lek chu chhumna chu ho lutuk hi kan ti mai zel a. Ngai awm a, kha an hre hrang tawh tur a ni kha kha chu lo hre tawh tur a ni. A kel til la chaw kha a kel kha, vai kel a mizo kel. Chu chu maw, tunah hian Pu Fela hriat lohin an chi bur chu hei kel til ti a tih chu hei hi a ni. Nei tih hrelo pa kha i lo en lo nia aw. An hre vak lo ang. A lian lo a nia, khi khi i lo nuih phuhna chhan kha nia. Pu Fela hi an dawt a sawi lo reng reng, che an chi bur hi a lian lo khawp mai tawrh hei aw to pa ang deuh kan hman nia kha kha pu fela hriat lovin ka lo la chhuak ru a nang ni kel til tia le khe kan ti mai zel a maw kha kha ai kan ni za em kei pawh khan maw chuan e a za mawh lama va ngaih tur i chuang a lo hei mizo tawng khan za mawh a tam e chim zang te kan ti ta tawrh a mak pa zangkang te kan ti ta a ni sialnu chhu te kan ti ta a ni

An Isiamnu chu pawh a hre lo an tam ang chu. Nia, tunlai ah hian an tam tawh mai thei. A thlen tlak hian a hming tuar ang chu. A tui tereng nei tur a. A hming tuar lo Isiamnu chhung te chu.
A tui tereng nei. A tui lutuk Siamnu chhung te chu. Kan vai nasa thei ke nu pawh. I ei ve tho ang nangmah pawn a sen huarh mai a maw Sialnu chhung kha an ti mek a ang kha. Tichuan hei leh kalsan hna ila, Edison-a pa hian prank chungchang vel chu ni khan I lo inve nasat teh reng nen an lo tum ve em bawk a ni. Awn phek duai leh kha mah ni kha umm. An lo tum ve em a nih kha. A hma atang khan ka ti a engah chuan min melh hrek hrek a nui suk suk ho chu ni maw chu ka ti mai mai. Chu kan zirte tunu Bermese hma ngai kha ka thian kawm ber pawh khan mi rawn nui leh thin enge em a Vawina tak a khuh nasa mi nuih mi nuih chu no chu ka ti mai mai a mah chuan awi ka ta khan amah khan prophet a kha eng prank ka tum a nangmah ṭan lo la rawh a tih vanga i awm dan zawng zawng ka lo chhui rawh a tih vang che rawn buaipui lo maw ka nih leh atia awii a van buaithlak tak em aw ka ti keini laiah vawk chaw vawk chaw phul liam ang chauh mai kan a kan liam suah mai tawh si a maw. Kan liam buah buah mai nia keimah a ni ho hi chung.
Ani. Ro. Chuanin a nih leh thil dang daih kan zawt si. In tlangval laiin a khua hming chu ka zawt lo mai che ang a. I thianpa nupui Rukpui a mi. Nia, khaw hming sei chu nuam duh lo teh ang lo. Lo zawt rawn ti tlat. Emaw, ka hunlai kha engtik kum nge niawm ka tih ngai zel chuan. Eighty six, eighty five vel in daih tawh ang e, in piang ve tawh em e.
Piang tawh chu tin ah chuan. In la nau deuh ang chu. Naupang, Hnusawiin naupang kan la ni. Kei nge kan lek thar vang lai. A tukhuan chi chang kan inhnawih hun lai.
A tukhuan i hriang at erawh a chi chang kha kan paw dat leh ve lo. A mut chhung ami kha maw.
Aw kan chhuk e lawm. A mipa mizel kha i hnawih vek alawm. A dum ka tian ha nei tha deuh kan seh phel tir a maw tian tian kan chhu keh ta chuan a paw duh chuan tui kan ti huh loh ta te kan hnaih a paw rual ta a kan ti huh chuan a diak ve a diak kan hnaih a a paw huh kan siam ta a maw a chuan ih powder bur chhah pui mai mai sauce nawr an tih tunah hian a chhuak tawh loh mai thei a bur chhawi ngawr. Buk tana kil chuan ve deuh thawh thleng ang chu inkhawm pui la kan pai ve tah thin kha nia maw chuan in bia kan inhnawih kan inhnawih ta chhuak leh sakah khan inhnawih leh ka duh kha ang hun lai chuan hmanlai chuan nupui pasal in biak rem ani ta chu ruih in biak rem anlo rem tawh loh chuan a nei tu ten in duh miau si chuan an in ruk mai loh chuan tih a inang lo. Dan a. Chuan i pui chho ta ha. A ka pui mai lo chuan keite chu lehlam a. Chung chuan chin chu ka hre chak a. A khi chu a lehlam a a mipa pawh mai chauh a kawm ngei mai thei ka nia vang khan chu a mipa khan i chutiang ka tia nangmah i tel loh chuan a pan khi a pa khian ar ven tak in a veng tawh mai sia nangmah na hma mi hruai loh chuan tih ve deuh ka hrelo a nia tia a kan kal chho nge ka tia kan kan chho ta a ni a kan chho a khuasawi ngai chuan kan chho ta. Alna ka lut a an pa sawn eilo leng alo ta aw leng emaw ka ti a kan va ruk tur sawn min lo hrethiam vek tho ta chuan awii in inkhawm na zan chu inkhawm ve ka duh ania ka ti a enge eng hi inkhawm ve ngei anga a ti a hrelo deuh khan awm ve thung eng erawh hmeichhe thuam in inthuam ila chuan mimin hre dawn lova.

Ka phawt thung deuh ka hma lal pawh likhian awm hai tawh hek lo eng nge eng thil ip ang khan kan thawi a ka thawkna tan dah mahse a nang aiin ka nalh zawkin ka hria a pa hian i nalh daih zawk ti khan han kal kual teh a pa hian mi kal kual tir a chhuat ta chuan i va nalh zauh ve kan fanu a i nalh zawk daih kha a pawnfen leh a kawr pawh i hmeh daih zawk a ni kha hmeh daih zawk e. Ka kete chu ka in thuam viah a kawr a tum nawh zawng ka ha vek dan chuan i pahna ka nu nangmah zawk hi mipa hi lo risk ang che a risk lo ang chuti ang ka tih ah chuan ka kan kal ta kan liam an pangai kha a pangai kha tha ta miah a lo ta a ni chu kan liam hnuh daih zawng a apa kha mi ukil mi fing ve thun a kan liam hnu daih biak in tendar rek chauh khan Biakna a va dak tan a fanu hmuh leh. Aw, fanu zawng khan, nangmahni zawng chu khan. Aw, aw. A fanu hmuh leh hmuh loh kha a va en ta a nih chuan awm ta tlat lo vang khan a rawn tlan leh leh. Keini hetah kan tlan tawh si ah khan ih hei kawt chhuah chuan lung dawh kan ti ta maw? Lung dawh khan min lo nghak rawh tih kha kan thu intiam nan a kalpui pawh a rem tawh loh chu. Chuan a a pa khan a kal tur kha a hmu hman chiah a chhip sawm a, a tham tawh a si, a tham let tawh a si, kei pawh chu a ti ngei lam tawh a, ka thawmhnaw zawng zet a mah khan a a eng nge a sata ber khan kan thuna a khai let viau tawh ta chuan a fela pawh a lo kal tawh a si, a chak lo khawp ang a tiang ata min rawn tih der a, chutiang in tih der mai mai chi kha ni lo chu a ti ve tho a mah pawn a khatiang a fela kha ihh tih kaihhnawih tur pakhat a awm lo. Amah leh keimah chuti hian kawngkaihna pakhat mah an awm a, ih ka bialpa min in rawk a tum a, kei pawn ka hre lo, chutiang min lo pawt lui a a ti vang khan a pa chuan chu text a a ti ta a ni a, chutiang chuan fela saw kawngkaihna awm lang chuan tha nih chu a a fanu chu a chhip zawm a a tham ta a ni. Chuan lungdaw kut chhuah ah khan in a bialpa chuan a lo nghak ta a ni, a ulanu mipa ngai pha lo ti mai hmuhsut vang ni lo in, In ang chiah unau chu engin an ve tho hi kha khan a unau nu chu zawng ve zel chu a lo zawng ve a. Thim thap ah khan a chhuk thla zel si a thim tawh si tawn hma chuan torch lai pawh kan en ngam lo kha kha khan a ni a bial pa kha lung dawn lo kha khan lo kal a bial nu lo chhuk thla chu i lo thleng ta maw te a ni khan aw kha ti ve mai.

Aw kha ti ve zel tho bawk sia ti hi ni meh ah chuan ka ti ang e in ruk la i kha a hre tawh si lo a ti chuan kan kal thla zel ta chuan ka ngaih ber ka ngaih ber vang khan chuan kan kal thla zel ta chuan ka kuah ve zel ta chuan hla deuh kan thlen khan in hei thengtlak chuan mi zel kan ze ve ta tia maw mi an awlh ka naw ta ka naw ta khan a u nano miah a ti kha ka hre chauh ta a nih chu a ti. Ka ti nge nangmai lo ka la ka tia eng nge khaw nge ka u nang nu chu awma a rawn ti leh ta a ti chu kan buai hliah a chung
ama hawn chhoh tir tir ni tawh se la rampin te lah chuan tih ni lam tawh hek lo ka thla chhoh ngai si ka haw ngam tawh lo ka pan min vawt hlum anga ti bawk si ka van buai thlak tak kal rawh ka tia ka thla chho ve leh ta a ti. kuah pawh kuah tawh lo a ban pawh a kawrah chuan ka vuan a a thim tham a tlu thlâng deuh hala a tia mu chu amah pawn a van buai thlak tawh i kan lo fawn luang teh ka hlau ve bawk se ka kuah ang khan awm ve mai mai bawk se kha a ti ve tho mah chuan chung chu a pa chuan a lo chham dak vek ta sia a bialnu chu chu a lo man vek tawh sia ruk tur ber zawk a chu chu chu han thlen chauh chuan A mipa ngaih loh nu chuanin chu a han sawi a, pa a bulah chuan khutah khuan awm a, keimah kha chhuk thla a, keimah kha min hruai thleng daih a, khutah min hruai thla a, hei min la hahdil a, khutah amah a chu awm atia a pa thinrim lutuk kha nangmah zawng tinge tih che tinge khawih che eng timah min ti deuh min hruai thla sil a, Keimah pawn ka zui thla ve zel a, chuan min lo hawn tir, kei hian ka haw ngam lo ka ti ten kawt chhuah thlang min lo thlah a, a ti a, a ti a, chu amah pawh chu inbual ngai lo hrim hrim nia maw, ai kum khat a vawi khat ka inbual har tawk a ti ka ti ang chi kha a nia, chu a pa a pa thinrim lutuk kha chu a fanu chu a kha bet a, zai ni chhui chhuah leh vaih chuan a.

Tel ka kuah kual vel na sel ve tu ka ti thum a, ka sel ve thiam thung a chuan amah khan a aw ai a aw lo ei lo ve fai leh vek bawk sa ka ti chuan mahse inbual lo rem bal rem a tler hei tler erawh a senga tler rem a nam hmur. A vawiin a in bual hlawm in la chu ka ti ve thu a ti, a ni kha ten bual lo chuan mihring in rim kan nei hi maw, mipa pawh hmeichhia pawh rim kan nei hmur hi, vawiin a in bual hman lo aniang chu ka ti ve thu a ti, mahse a lu kha a hiat a hiat mai a, a khing hnih hnih te hian a hiat a hiat a khan ka ngai tha lo a tia lo, khing ni kha chuan tuna hliah suah suah mai a ti. Ka ta ta ka ka ngai thalo kha ka chawn meizel ka la kar a ta ta ka ta ta in man chhuak a kan ni ta a ni ta chauh ta a ni chuan a dik ve tho leh lamah chuan a ni chu chuan enge thil dang chuan ka zawh leh duh te chu maw in naupan laiin ha tunhnu leh tunlai leh tunhma chu in ang thei lo va thingtangah te Tui chawi te an hrat a, tah chuanin in tui chawina te nge tui fi te i khawn tih vel te ka hria a, tin chu mai bakah pipu in sui a, chuta tang chuan i tla tih vel te ka hria, chu chu a ni tak tak a, mi kha ang reuh hian ka hre chak a. Engemaw thingtlang hi tunu hei thingtlang mi kan nih vang thingtlang hmu chhe thei ka nen, thingtlang apiang sei lian thak ka nih vangin maw thingtlang awm kan ni ta a ni. Chung Tui khur kha ngaw rawh pahnih kan nei ta kan khua kha lian ve tho sia tui kha kan nghak thup mai ta rei tui khur bulah pipu kan suih bawk sia ka uai ropui thei bawk sia chu tui kang kha a dawt a dawt kha kan in thal avang khan chu ka thal hun tawh khan mi kha ka thal tir ta chuan chuan zirigan khat khan in min lo thal sak vek ta a ni chuan chu tui khur pipu kan uai kha. Hei rual u ve deuh nam hi a fed a uai dawn chuan in han sawi nghet thai lai nihia talna thei bawk sia khan sawi tha nge a chat palang a han ti kha khan a han sak dek ta vat a ni chu chem te keng tih ka hre si lo va ti hian a pi pawh kha a han zai vak mai a rek a rek a man khen khan ni hei. Aw fela a rit lo i then inang chu i uai thei tawng kawr thleng in thian tur khan in tir kha a chak atang khan in thian thla la inang chu kan duh sak bik ang che midang chu kan uai tir dawn lo va ang te ui kah keimah sawn lawm em em khan ka ti ui chuan tikhan tui khur zawn atang khan min then tlat a. A sang vawr tawp a la chat ta a nih chu, chu thim puk a mek a ka thla rawk rawk i, lu let khan ka let thla ui ka thi dawn ka thi dawn ka ti ka au thla an lo tlan thla mi dang bawk a ni, i ziri kan la chu hei an lo ruak leh vek zan hnung a mi te khan a a haw hman chuang si lo ang te an thal ruak leh bawk sia chutia ni loh chuan tiang in a awm hle reng a mi te ka tlan chho chuan an mahni khan awii chutia ni loh chuan No khat den den i pe te mai tih a awn tia a tui kang nghah chu a hlut em kha. Mahse tui kang nghah ho sawmli deuh tho kan ni ang chung chutak chuan zirlaikan chu a khat ve tho te khan a rawn thal zel a no khat khat te khan a rawn thal tui fikhawn em em lam ni lovin an mahnina phung an thluk vang ki vang zawk chuan an ti ta a ni bawk awi khei mahse a ngai lo chu ka ta chauh e ka lo tek hai ber. Pur mai ka luak dik a, a chhuah hi a zai chat tu pa kha a nui pawi nui duh lo chak lam kha a hawi tlat mai a, a hnung zang a thei pat tap khan ka han chum a, engtinge han ti a ka tih a, engtinge ka tih a i uai dawn vang kha an suih tha lo awm a ni lo, i ka hre ang che Chemtei pai tih min min hrilh i han zai rek ka ti a, ka zai rek lo. I uai ve dawn avang kan suih tha a nih kha a ti kha lehlam hawi a nui leh thup thin avang hian ka thla kha a phang a maw awii min ti hlum lo teuh nih kha a hnungah khan a sawi leh se i uai dawn chiang khan a rek a rek in ang thiam khan in ka han zai loh ka ti chung ka ti khan mi hian min bawl min bawl ngai a min ti duh dah ka ti nge ni pawh ka rawh chung ka ka pa te pawh nang che maw mi zing an awm chawm mi hian Mi hian an ti duh dah. Hmah la chuan in ti duh dah kha an inbual tih tawngkam lo chhuah la a la rei lo em aw. An ti duh dan tuk che i awi zeh bawk si a si a an ti nia hi ka ti mai mai zel keimah chuan ka ti mai mai chi ka khenna chu ka awi thei zel bawk se keimah lah chu dak zuah zuah mai hi ka nia. A ni chu. Tichuan ka zawh leh duh chu hmanlai chuanin kha buai lai velte nang nge chu in nang in hre pha e. khawkhawm tih vel te pawhin hre pha ta. Awesome sari le tih chuan khang lai ber khan tlang out te nge a tam thin ta a tun lai chuan mic hmang panga in an out a man lai te chu man lai te chuan in tikhan mihring pa in khan rawn out thin a rawn out zing chiah tlang out te kha in hre sual ngun ti ten ka hria ni em ka hre sual ropui thei lutuk kha lawm ka pa phei chuan I ei ti leh a nangma pawh i ka hlap dawn che nia chuan mahse ka bengah khan a rit tlat zel bawk se chu zan khat phei chu hei curfew kha an rawn puang dawn tih kha tawngkam atang khan kan veng kan kawm thlang nu khan awi Felai i nu leh i pa te kha lo hrilh a curfew an puang dawn sia mahse tlang au chuan a au chuang miau lo chuan au nge au lo chu ka hre chuang lo a an puan ka ring deuh a a tia chu-- Tlang out chuan a rawn au ta ngei ta, a rawn sawi dan kiah chuan kan sawi fiah luk ang, tlang out chuan naktuk ah generation a lo thleng dawn a, a theithi chuan in lawrlar u tih kha a rawn au a nih chu. Chuchu kawmthlang nu thusawi kha ka thinlung ah a lan lutuk avang khan in a rawn au ri ka hriat a vela ka pa kha va tlan chhuak teh nang beng nei deuh te ka va beng, hetiang ka va doh ve tan, ka hriat dan ah chuan, In mutbu te rawn tel lo feel a lo kal vek rang a tih tih khan ka hre tlat bawk sia chu chu ka pa khan a va mak thawn ve ngei awm zia sipai lo ka la in mutbu lo tel lo feel a lo kal vek rang an ti ka ti ka pa a van mak ve le. Va chhuak la va ngaithla leh teh va ngaithla nawn teh chutiang awm thei dawn a ni tunah nimin lawkah kan inkar ve tawh tuna tih leh chhi ni dawn a ni a tih khan a riah leh ka ti tho khan ka bingah a luat bawk sia chuan ka pa khan mutbu kha pawnpui kha a zial ta a ni hmanlai hrui khau khan a tawn ta a ni hei ka pu ngai i nun hei pu si la kal chhuak maw tih kan chhuak phei tur kha kan kawmthlang nun awii kawm chak teh uuh enge khawngin kal dawn a ti e. Mutbu te la feel a kal tur an ti a ni lo amit a, awi awm loh lutuk em em eng nge awm chu chu awm zia tlang au khan a rawn au ni lo amit a, naktuk zinga chin rest an a rawn thleng dawn a la theithen lak tur an tia ni kha awi ka pa khan pawnpui kha mi rawn nawr bit a Hei hian in chutiang ka tiang pawnpui rawn tela field ah kal khawm tur ati a nih khat awii kan kawmkhar nu lah chuan awii zun ka che dawn ka zung dawn zun ka che tuar tuar mai engatin a va hre mak em em ve a tia awii nilo ka hriat dan a ni tlat alawm in mutbu te lo tela field ah lo ka ring. Khawp lo. A inper se nen. An ti an ti mahse ka hriat dan khan a ni tlat bawk si a maw chu ka pa chu awii kan beng a chhiat tawh si amah kan beng ber hi ani lo lo a hre thei zel mai bawk ka nu chu awii ka tha hi khur zawih zawih mai awii mutmu pawh kan tuah dawn a ni ka khur ka khur mai a. Eng nge chutiang chu thu hriat leh an tlangah chuan va inper san em em ta a ka hriat dan chuan i notebook a rawn tel a file ah a rawn tlan chhuak rû dik tlakin a rawn hriat ka chauh a kan kawmthlang nu lah khan ûi i file a tlang a khah ngaithla tawh suh u keimah min rawn zawt zêl tawh rû a ni thusawi kha ngaithla tawh suh an tia a lawm chu. Mahse ka hria dah a ni ve ka a siam. Kum Thangnu sawi kha i lo nge ngaih bel char char ang khan ka tiraw. Khati zawng khan ka ngaih bel avang khanin thinlung a ngaih bel chu maw upa leh thinlung khat liam chu ka rawn si chuan ka ka ngaih bel a thu chu a rawn tlang ang kha ngaih tur tini reson lam ka ngaih tawh lo hrim hrim chu chu i ka pa kha i pu luah tawh a hmel chu pawi pui. Pawnpui khan ui tunhnu ka ngei chuan ui nu leh pa chuan thi vek tawh ta maw la dam phei ni se chuan ui thupu chawi mawlh mawlh a ka ti ui ka nu leh ka pa te kha dawt ka hrit lam ni loin ka hriat dan zel kha nia chu chu sipai khan lo kal zir sia kan khua khawmna khan maw ui A ni lo, thil dik tak ka hre thei lo. Keimahni hlauhthawn a nei khan kan awm tlat a maw? Hlauhthawn a nei kan awm chuan thil dik ka hriat thei lo reng reng. A ni thei khawp ang. Ti ngei lam lo reng reng ang. Ka tiang deuh ka khan a ni lo loh hliiin ka hria chu chu ka pa chuan i i tlak au hi kan ngaihtuah na mi dang zawh ngai tih entia ka tiang deuh khan. Ka Ani hriat chu dan khan ka thinlung a awm kha maw ka kalpui tup ka ti ang ka kal pui tup i field a kal khawm tur tih i a ni rih a field a kha kan kal khawm zing in a tun hma ah chuan zing kar ah a dar lam awm tawh chawng lo zing ah tlang lo field ah mipui zawng zawng kal khawm tur an tel. Tûr hnu ka nge thung e, dar sawm pakhat te kan phel in ka ring fil a, khan ka nawm thup e, naupang rilṭam khan ṭap luih luih, naute rilṭam kha an au sup sup tawh mai zawk a tang hian mahse eng nge a vêk hnai deuh kha an bêl Mizo hi kan inhmangaih ka tia tûr hnu ka ngaihtuah hian maw upa an sim sim dam dam kan teng deuh khan Veng hnai fel hnai deuh khan an chachum khan an keng lut a, nau rilṭam zual kha chaw khan an pe zung zung mai te khan nau rilṭam hei naupang hian rilṭam khan ṭah mai ka hma kha nau rilṭam kha chaw khan an pe zung zung a ti khan awi ka tia mizo nun hi lova an ṭha tak em kan mizo nei te tun hnu te ka ngaihtuah ṭhin a puitling chuan rilṭam chu kan tuar ve thei tho ka ti ang khan a ni ta. Chu zing kar a tui pek tur an ta sipai ah maw awii an rawn tlang a hma theih se sipai ah tui chu ti zan chu pek tur an ta kei ni chuan tun ang lai chhut ta litre nga vel ni kha ring thawl hmanlai thawl ang kha maw kan phur zo ve ta ni sipai kem ah tui kan phur barrel lian pui hi an lo dah kha chhawn khah ngei ngei kha a ngai ta maw kan han chhung a thlem thei se chuan. Ee kal tur khan tawng thiam deuh khan kal leh tur kha min te kan kal ta te khan kan kal zet a kha mi chhun khah hmaa lo zing khan khan tui kha kan pi char char ta chuan a kha hnuah hian ata ata ka ti ang chuan tun hmu hnu ka ngaihtuahin ata anih ka ring deuh ata per khat leh eng nge hmangtapui kan hmin pahnih hi maw tian an rawn zir a tia min pe ve chu chu chu chu kan zing chaw ve ni ui kan lawm ve ro tu ke mah ni chu chu chu chu tui chaw in tihna chu ka ru chawi ve ang aw kan ti chu in ti chhit nan ta kan hmang a ni chu vai tui chawi chu zirigan phur zo te ka chuan an hlawh hnem ta keini chu kan tui thawl khat lem ta maw a lo ding tih khan lo chhin chhiah ve kar bawk se zirigan phur ho te chu an hlawh hnem ta keini chu ui engmah zat litre nga pawh kan chah pui lo chaw ni chu Kan kal kan kal mi nih chu litra nga lek phur te chuan ka tiang chauh kha lo. Umm a nih chu a ni leh tlem in kan hma kan sawn chho hret ang a, in naupan lai a ni ta a, a hma te pawh kan in zawt a min hrilh tawh a, mi lo ah te thlai chi thlak a, mi thing zei te in tam a tiin i thlir a, tuna kan zawh leh duh che chu. Nangmah ni ta ni lo bawk. Mi vei hlo in ta mut in i chil tawh ami? Oi ni thum ngot ka chil. Ni thum?
Vei hlo i chil ve tawh em nang hian. Ai la chil mi lo.
Oi vei hlo chil rap thlak dan zia chu maw, vei hlo hi kan lo ta. A vai hlauhmun in nei ve ngai lo, maithei tak hian vai hlauhmun nei kan nei ta chuan lehkhapuii hrang emaw lehkhapui then khan kan doh zui ta a ni. Kha kha kan lehkhapui kha a zau sia, kan thinawm atang hian khan kan lehkhapuii khan an lo dah ve tho sia chim tura kha. Chu keimahni khan a lo dah ve tho bawk sia, chu chu ka pa khan ii ni thum chil chu awm tur ah a ngai tan a khi. Thinum te pawn an dah a, ta min kawh hmuh tawh chuang si si lo ve. Aw, an dah thu si ring ngawt a. Aw, an dah a, thinum ten an dah ta, a pho nel tur chuan heta lei ka pui ka hran a, kan phawng a chin chip tawh hnuah an tia, hmanlai chuan wonder kan bun ta maw? Wonder hi bun, wonder hi phun bak lo maw? Bun lo aw. Wonder phun bak, wonder chu hei rubber pheikhawk maw? Khawng tak mai hi ni ta a ni chuan vai hlo chin kha a chep duh ta a ni tun hma chuan wonder te chu kan bun ta zinga kan bun dawn chuan mei lum a hem nem phawp an ngai ta chuan kan bun ta a maw wonder kan ti ta tun hna ka hmu ngai tawh lo wonder hi maw a chunga te chuan a kaw chik chik ni ta chuan a dum awm ta a sen awm ta a ni chu chu inchei nan pawh kan hmang a chutiang chi hrang hrang zawk a ni ta wonder hi a thil tlo lut bawk mai a ni ta a ni. a bun ho leh vai ho chin nana hmang ho chuan an hre dawn hrim hrim ta ni wonder kha ka bun ta kan bun tur kha kan hem nang bun ngawt ngam che lo zing ah chuan thlasim a khawng fat ang hei heng lai a nawt pilh rem ruam mai a chuan kan sahriat vuk thau te kan hnai maithei chuan kan a dang bun tur na hi chuan kan bun ve ta. Chu ka pa khan naktuk atang an chil ulh a, chil la an ni thum i chil chuan i chil zah theih chu ka ring ta a ni ta ta. Chu vaihlo kan chil chuan teh khian hei i la chil lo maw vaihlo? Kan veng lam pangah hian vaihlo in ching vak ngai lo a, kei ni chu maw?
A chil lai pawh i hmu ngai lo mi? Hmu ngai lo. Ti hian. Vei hlo chu mei zial chu i hriang a tiraw, ka mi vei zial leh kha lo chhuahna vei hlo ah kha mei zial an zial na vei hlo rawn chhuahna kha ani maw tin a hnah e hring vek ta a ni. Chu a thengtlang chuan lo kan nei vek ta a vei hlo awm te ka nei ta chuan kan khing hian kan bal thut ta kan dah ta chuan kan dah zel ta a lei ka puiah kha kan dah ta a ni. Kan chil tan hei chil khat kan tih hi Paik kawng i hreh, rawt erawh paik kawng khat hi chin khatah kan dah ta a ni. Tiang kan rem ta a ni tihian, tiang kan rem ta a ni. Vaihlo chil in hmu lo mi? Hmu lo.
Khawchhak lampang hian uar a, khelampang chuan uar lo ang vaihlo chu. Kei nge khaw chhak na ka tluan ai mawng tam hi kan sawi luai luai mai nia thian ta kan rawt ang kan rawt ang kan hawi khawp mai kan rawt ta maw kan rawt chhip fek ta a tui a luan dur dur hnungah khan tan a chhip kan te kan dah zung zung ta a ni a vai hlo chil awm ziah i hriat loh chuan a hahthlak ziah i hre thiam dawn lo a nih chu mi tava chil ri theih zia chu-- A hrethiam pawh a lo chil tawh chuan i hre dawn hrim hrim. Nia, thlirtute zingah pawh chil tawn awm ngei eng a, ni thum mi ta i chil a. Aw, a thlirtute chuan maw an hre dawn hrim hrim a, a chil tawh chuan maw i luak hi chhuak hlei hlui mai nia, chil sawm kan chil ten hei Upan hmalai chawlh kan ta hmalai chawlh kan ta kei hi mei zel zu miah lo ka ni ve avang hian ka ze lo ta hmalai chawlh kan ne kan chawlh ta kan chil leh char char ta chuan vei hlo kan chil ta kan chil che hmasa ka leh ka puiah khan kan pho khat dul ta khami kan pho khah hnu khan ni thum hnu ngawt ni sa that a ni thum hna chil nawn na kan nei leh ta a ni kan chil nawn leh ta chuan a vai hlo a kan chil nawn chuan vai hlo a lo chhuak ta a ni chu khatiang khan heta vai hlo chu kan khawih ropui ta hei ruhseh nei tan chuan a tha lo ta maw mahse keini chu khang hawn lai chuan mahni tawka infit ve lai a kan na kan chil sa lom.

Eh vailo han pho ka tum kan vailo a ngai reng a awma a tih kha a rawn zawt kual a ka chi la a nei tur pawh min hmu reng a nei tur pawh a lah chu a lo lawm a a lo tang a nei tur pawh a paw fel a chu van fel em em kan vailo ka chil peih loh la min chil sak kha ka lo ti i nawm ka hriat loh va a ni khan a va sawi ta teh kha ti i thing fak khan han hawlh ka tum a a mah lah chu nuiah zawt. I mawng tam i ti sawi bawi baw i chil hneh lai taka ka lo en thin a, a va chil thiam em em ka ti a, ka chil peih loh zawng zawng ei chu a tukah chu a hran pan kan tah chu ka chil leh ngat ngat chu. E hei i hah dawn chu a hahthlak zia thu kha kan hrep nut tur lo thin. I chil ve ngai lova i hre ve thiam vai lo chil chu. I sawi dan tak chuan a hahthlak dawn tih hriat mai a kan la hmu lo maw. Khuan thingpui fate a kan chil thin lo.

Uk Mm, chu. mm. A nih chu. Ti chuan pakhat leh a hma pawngain zawt ngun a i zin rengin nia te raw i sawi a i sawi thin a in zin kual nasa a chutah chuan tum khatin zinna ni chin khanin ka zawt ang che ka te ka theihnghilh daih mai a mi ang lo bula hrik nghah deuh bul eng maw tawh a mi Aw mu e awi awi e sik hi sik i hre ve ngha ni ang awi sik te chu awi kechu ka kengkaima a ngaihtuahna zawnah chuan mu tun ang lah chuan naupang thang thar sik an hre miah lo ang awi awi maw te pawh an ti mai mai ang ei thei maw te pawh an ti mai mai ang a kang lai te chuan Ti mai ang i, kan hun lai ve tho a nia, in hmus te sit loh lam ni lovin in tei lo chet ve tho sia, mahse mutbu chu kan in sin hrang vek tho mi ang love ang love lam in a mutlan vek ngai ta te rawh e, an hrik tak a turu a, a thak a hiat lo reng a ni chuan. A seh kha ngai a nei tur nei tur aw ngai a ni ngem nuh a tur enga dah ka awii an hrik hi maw a sam hi thian a rawn dah chhuah khan a hrik te kha a a nge a kal la tur an in kian zawk hrilh kha maw i hre ve thiam hi a tam awm e aw hrik rawn chhawk kha tur leh a chho tur te kha maw hei traffic jam ang khan an in kian a chho tur khan maw a chhawk tur te khan kian a. Hemi thla chuan fangbir. thil pu let let zawng an awm a a pu a aw ka tiang kha ni ni chu chu a thak a tilo reng reng aw tiang an inkian tut ta chung zing a ken chuan ui ka en vang ania zing khaw var tawh hnungah chuan dar lam ka kan hre ve ta na hei khuan te vik leh khuan hmasa tih vel maw khang kan ti avang kha mi enge zing englo vela e ni tlang sang taka tlai ber rawn thauh hun Kan tih ang a ni sang takah kha kan tih khan ka en phawih ui a sam kha a phah ui mah chuan hnar kuk kuk mai se te khan a hrik kha an in sul pel a chho tur khan a chhuk tur khan hna ka maw ti khanin a an fel ang reng an hre kha an fel ang reng ka ti tun hnuk an hre kha an fel ka ti in nawk buai nei miah lo A rawn chhuk thla kha, a chhuk thla kha an tam zawk chuan a chho an tlem chuan an kian ta, a chho an tam chuan a chhuk kha te an kian ve maw? Kawng inkian. Aw kawng an inkian leh an inkian thiam. Awi ka en uluk rauhpui mahse awi ka thianpa kha mian rawn kherh ngei en vek a, aw nteh hrik hi maw an fing zawh en ve rawh. A chho lam hi an tlem chuan a chhuk lam anta an kian a tia an inkian en ve chin rawh ka ti awi. Ka tianga hrik tam ka khaw vel an kal a hmun a mah chu a hriat eih lo a keng a lu vun khan seh lo niang ka ti. Ngai a ni niang. Mahse lehlamah zawn chu mah chu a tal eih lo a mu hian a hnar kuk kuk a maw mahse hei mutthilh chuan in mihring kan tal kan tal te han hawi pawk chu a nei ve ta a hawi pawk a then a dah nghal khan awi hrik kha awi par an chhuang a ni ringawt mai takin mahse chu Hrik khi ran man se an in kian thiam lutuk a chhuk an in kian a chho an in kian nang pawn hmuh la hmuh un lomi ti ngawt ang an in kian zet zet mai titi kha an mu. Tunah lai ani se camera vel han lak chak awm hle mai a. Ui a sirah khan an ding ve thip mai hrik a chak lam rawn chhe te Heh, lu lam pan tur rawn chhawk a, a sir an ding an ding thep ta maw, an chhuk zawr zawr a, a chhuk an kian zawh an en kal ta chuan a chhuk lam an lo kian ve lo ta khan a chhuk lam rawn chhawk a an var deuh bik nge mawngte chu a ni mek hi hrik tam ta. Hrik. Silo an tam tawng tun ang hian Nia tam lutuk ang tun lai chu maw? Nang pawn ni se tawh mang nang tun ang la chuan te meng i naupang la chuan i lo nei ve mai thei ta te rawh. Tun ang ah chuan hrik hmuh tur awm tawh nang. Umm vang tawh ang.
Keini hun lai chuan vawk hriak kha kan inhnawih tlat a maw? Vawk hriak kan inhnawih kha hrik a tam alawm. A ni duh mai thei aw. Aw a loh theih hlei lam thil dang Hei tunnan hair oil awm ve hek lo vawk siak kan en mai a vawk thau kan en er fo kan en em aw khata hna tak sa tang hre ka lo piang a heta bangah kan dah ta kan inkhawm tura kan inthih tur vawk hriak a hei ma phel te hian kan tlat a tap chak ata hian kan ti ta kan va hem a a tui vel ata hian kan luk a ni hre ka piang ropui lam hre kan nghalh dawn i. Hei kekawr tete kan keu maw lak chhuah lak lak sual awm lo a a lo en tu te zing an an hre dawn hrim hrim hre tha nei thin chin ka chuan maw ka ti ang kha ani top a hun lai ang zel kha ani mi tun ang chuan keini pawn engmah hre tha kan hre lo hre pawh kan hre tawh lo ka ti ang kha ani mi a hun lai ang kha ani mi. Chuan i thil pakhat leh mizo hmeichhia leh mipa thila i thiam kawp nghem em em a la phir pawih thiam viau ning kan hria nge in la hneh sawh kual lui kual vel ning kan hria mi zinga in saw ni lo deuh deuhin in saw kual tawh ami oi la phiar fu awm se la ti ro ni a ti ro phir fu chu ti i kutanga kha ngai mer a ti ku zung tanga La phiar fung hi chu na awm tawh lo ta Nia ti awm lo. a vang tawh khawp mawng phiar fung hi chu tiraw. Ngaw rawh khawi amaw dawng rang na zuar ve deuhin ka ring. Ni mai thei ni.
Insawp kual vel a ni. Aw ka mit ka thlen in te ah khan an nu ber khan la kha lo phiar a hei hmawlh fung phan hi khan te la phiar tih hian

Ka phiar cha hnung hrek thei lam la hlum ka thang a la phiar fung awm se chuan in nuih za zawk dawn la phiar fung khan a rik rawk rik rawk rik rawk rik rawk a ti dawn chiang lutuk a an nu phei chuan awii min zir tir rawh awii i vit pawh ka hmu hman lo va i la ve pawh ka hman lo an tia a ni lo lo khan ka ting tum khan ka vih sak kual vak mai maw chumah chuan zingah kan en leh dawn a ti hian in ih ka en hman bik si lo va.

A ni leh tlem in thu tak ve deuh hlek ang aw.
Aw nia thu tak deuh hlek. Ka tih chuan chu maw tunah comedian sirs an ti a tiraw. Tah chuan hman zan i kal ve mi. Aw va kal. Contestant ni lovin
en ve in i chawi awm e nei mi a.
Aw Lalun Mai Khiang Awi a kha. E e e chuan a rawn ti ve leh ta tiraw. Hman zan khan a che tha em i kal zan kha. Che tha e che tha. A tling leh tur e ngai mi.

pek vak thei pawh la mihring kan tawngkam a zir avang a fiam tawh awm thei ania maw he teh ka rilh ka sawi ang hi midang in va sawi ve se a ni zet thlak lo ka tiang deuh khan ka tiang khi khan tan chuan a tlangpui then kan comedian ho tuna kan ti baiha system hian an kal mah mah ka tia maw baiha system hi chu-- A tha tho tha chu mahse eng nge theihlilh palh awm ve thei mihring chu hei kan sikul kalh lai pawn kan homework pawh kan theihlilh ang deuh khan ka sawi tawh milo sawi khalh tih te an awm ta a ni kha vang khan ka duh thu sa mah chuan ai bai a stage step hi ni lo thei hram se ka ti keini chu tla chawp ang khan kan awm ta a ni ka tih tur ka tum a min sawi khalh ve thei tlat lova ka tla chawp kan ni avang khan tun chu baiha system Fiamthu an la kual char char ta, a dik a, a tha tho ta ah an lo tha deuh deuh lo pek chuan a dik tho mahse heta a pek khan heta mi lo pek kawp ve bawk si chuan chu a sam a sawi hmasa zawk in a sawi chuan ka sawi tur mi sawi khal a ti chuan heta mi kha a hnung leh a buai ve daih daih a kha a kha keini chu buai nawm ve tlat lo va. Mahni private thil kha kan ni tlat a maw? Sawi tur khi langa hmeichhia te rawh, computer science hi han tih ka chuan. Nia che rawh.
Hun hi a daih lo.
Hun hi mi daih lo thei rawh pawh nia kei chuan.
A ni. Ka ka va kham lo ve kan tih mai mi kha kei mi chu ka ti mai mi kha kan ni. A tawp tawp ni in tia. An thlar par par mai nia keini ho chu.
A ni le tun tumah hianin enge Pu Nunmawia chu. I beisei sang em? Beisei sang ve deuh a mah se engte nge a leh pek hi ka ti a maw nangmah pawh a tan la ve tawh rawh chu ka ti tho.
Tan tel tel a ngai tho a ni ti rawh tak ah chuan. Tan lak ve tho ngai e, fiam tho ten khawn khawm ve maw? Tan lak ve ngai. Engtin a mahzan ah chu tha a, a fiamtu kha tha a ni mai e, a dawt leh chuan fiamtu kha a lo tha lo thei e. Aw kha ka thil awm ve thei, a zui ve thei ta a ni. Midang i neih tisa deuh te an awm ve? Ai ka tih zat a hei Comedian chuan present of nam maiin neih ṭhat a ngai. A vawi khat hawng pup hi a pawimawh ber. Keini pawh vawi khat kan tia kan hawn pup chuan a hnu leh a ka sawi leh kha za vak lo mah se nuih chan in chan vek tawh ka tiang tur kha nia maw. A first kha a hawng pup tur kha nei ṭha ro ka ti ṭhin. Chaw Nunmawi pawh ka ti a hawng pup i vawi khat i rawn hawn pup ka ṭha se. A ba kha zuih hle pawh se i thusawi ka nuih chuan in chang tawh dawn khat atang khanin hawn pawp kha a point kha a pawimawh lutuk ka ti keimah chuan ka la en zik tluak tam lutuk lo maw. A nih chu mahzan khan ka lo tum tumah hian ka la en chhuak deuh vek in ka hria, Puma Piye khanin He pu fela pawh pu DC fela pawh a lo kal a ti tlat kha anga hria chu chu ni ka rawn zawhna chhan che maw. Mi din tir ang tih ka hlau kho a ka kut a chu lo. Mi din tir ang tih ka hlau a aw final ah chu a rawn sawm thut lo che tih sawi thei thei nen. Ka tilo rawh a mawi kha mi rawn sawm mawi hi kan thianpa ve tut hma a kan tih tir tanga in kawp ring kan ni avang emaw le maw hi amah pawh a tan la rawh i
tha deuh ti tawh rawh chawk e ti. A thiam chu thiam thei tawh rawh a pu Numawi pawh kha ratu tawh rawh.
Ratuia chuan sum suih ang min awm le. Sum suih ang min. Sum suih rawn ti deuh tawh. Mo. E ka lo a khuak ka lo chik miah lo a. Ka
ama hi ka lo chhin chhia zing a mi chu lo ni ve thin a tum deuh a pawh. Ama chu che sul hi lo nei ve leh thin a. Chumi chu hma zan ah khan eng nge i hming khan lam si kal ve tak tak nge em le kan ti deuh maw le. Ka nek chhu awl reng hma khan ka chhu reng.
I lo nui vak vak lo nia maw le. Ka nui peh lo. Off deuh vawm kha ka pe cheu a ni. Dar sawm phanih kan meng thleng a maw kei niang tan tih nge nam hle le. Ni a tir aw. Aw mithi tleivar pui sawm phanih lum a mi tap pawh kan ngaithla peih lo a nia tih nge nam hle le. Ka peih lo hrim hrim.
Chu kalpui leh erawh chu a tih a rawn sawi mai erawh chu ina va kalpui tawh awm si lo ve. Aw ka peih lo ang zan dei ka peih lo hrim hrim. Sawm phanih meng thleng tur tawn tih nge ka laina nai te a nih loh chuan ka peih lo hrim hrim. hei tleivar pui ang che mi te tleivar te lo thei lo na ta ta raw hoi kha pawn tah rei chu ngai thla peih vak lo a ngai an chham tah rei chu na ngai a ngai ngai an chham reng maw ka peih lo i bula awm hi chu kan khia reng mai ni eng emaw han chhan sawi deuh hlek a ei i rawn lak kual chhuak thiam ang reng si a i tawngkam bungrua hi ta takin a mipui te pawn chhirtu te pawn ngaihna awm an ti chuan in kan duh tawk dawn hnai meng a Pu Fela nen hianin kan video kar khat chu kan awl ngai mai thei a thirtu te a nih hi a zin a ngai dawn a inkhawm puiin tui dam lampangah te rawh i zin theh a ngai dawn ni i mahse vlog dawn tho lo ami ka hre tawh na vlog e vlog rel pawh ka hriat tawh lo chu haw kul ve vel tho nga a rawn haw kul ve a rawn live te pawh rawn live mai thei a ta takin heti kan pahnih ka inkawm bikna leh kan titihna e mahnia kan titihna ang te khatin kha chu Kan awl leh hret dawn a ni. Eh, thlirtute, min lo la ngai chang reng tho ula tih kha ka han sawi duh a, Pawfela hi tuidam lampangah inkhawmpuiin an kohhran, inkhawmpui, khawmpui, enge inkhawmpui nge kha? Salvation. Ai, a hminga kha? Main fellowship.
Main fellowship a nih chu aw, eh, mipa rual a ni maw tawrh aw? Eh, a nuam dawn e, chu chu tuidamah a inkhawmpui dawn avangin Kan reh dawn a ni tih kha kan pahnih bika hi chu tih kha kan rawn sawi duh a ni. Tun tum atan chuan ka inkawmna kan video chu kan duh tawk ang a, thlirtute min lo hlimpui a, kan hmanlai nun a sawi te kha tam tak tan lung a lo ti len ve ngei kan beisei a ni. Inzawvaiin thlirtu zawng zawng te bye bye u le.